Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela endzhaku ka loko gagaxi mfana wa power ta va endli nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha a nga tivisa leswaku u xave lowu tinkavi leswaku ti ta n'wi hlasela naswona eka nkandziyiso lowuwani u kombise leswaku ri munhu loyi a nga n'wi xavela tinkavi wa n'wi tiva u lo chava ku vheta a ku mhoo kambe kombisa leswaku ri munhu loyiwani i munhu loyi a nga kusuhi kumbexana i munhu loyi va tivanaka naswona munhu loyiwani vanhu lava a nga va xava a va ri karhi ku landzelerisana na gagaxi leswaku u ya kwihi ku endleka yini hi vutomi bya yena xikongomelo ku ri ku la ta n'wi hlasela se timhaka letiwani se ti humele erivaleni leswaku ri ku na munhu loyi a nga xava tinkavi leswaku ri ti ta n'wi hlasela xiphemu xa nkandziyiso wa kona hi lexi ni vulavula ni nga tipfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini but a ku ri na vanhu a va ni xavele vanhu ku va ta va ta ni dlaya it's not a joke nhlama ya mateka xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumele vanhu ku va ta va ta ni ndlela va ta ni ndlela swo biha va fayela na timovha ta mina hayi vanhu lava nga tivekiki vanhu lava mi va tivaka se the problem the guy Anderson Ansecha and Namtaka social media at 17 he ended up confessing akami akurino kuna vanhu va so so no kana full case why let me leave it it's not a joke akurina vanhu loko ri na hemba leswi na xikombo a xi ni beef i'm lying the guy a fika le ka mehe va n'wi nyikele mali already dini mali ku a na ha ri na mhaka na swona loko ri vola problem a va facana na mehe magayi ya ri good guy ni ku landzelele for nkarhi wo leyo ni yi tara twanu hi yima handle a ni komba na ti-photo ku ri siku ra so hi tini yi famba so a wu yime ndhawu ya so a tlhamisela na photo leyi ni nga ha yo teka na vanhu van'wanyana he showed me everything a ni komba ku vanhu va so they wanted to do one two three a hi va langele kule na mina a hi va langele kule na mina Se endzhaku ka loko Gagashi a ta va a endli nkandziyiso lowu, hi vone JP the Caterpillar na yena a endla nkandziyiso wo thwii ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, a karhi a fakaza mhaka leyiwani. Swi twakala ingaku na yena u na vuxokoxoko byo karhi mayelana na mhaka leyiwani. Nkandziyiso wa JP the Caterpillar hi lowu. Ni lava ku vulavula hi hi video leyi ni nga yi vona tolo yi kha yi huma ka Greater Gagashi a ringeta ku kombisa ku. ku na ku na munhu kumbe vanhu lava nga xaviwa ku va ta n'wi duvula kumbe va ta n'wi dlaya um kumbe tinkavi um Gagax lexi lexi mehe ni nga ta ku byela xona mehe ni man of war hinkwenu ni nge zi ni lave ku la ku jikajika. munhu wa ku fana na we kahle kahle um wa vona loko a wo va i tshama ka ndhawu ta ku fana na na vo deep slot vo vo vo thembisa vo alexander a wu fane va ku dlaye khale orphan fit khale orphan ke li nga ha ri kona ku va kona ku na lucky ya ku u kume message gagaxi na lucky ngopfu eh engwenya wa vona vutomi lebyiwani byi le mavokweni ya hina vutomi bya wehe ngwenya gagaxi byi le mavokweni ya wehe ti-dreams leti nga na tona ti-goals leti nga na tona

ti ni lava hayeni lowu um tindhawu ta ku talatala ni fambafambile mina ni fambafambile gagaxi na laki na laka u fanise khale u fanise khale gagaxi na laki ngopfu i don't wanna lie na laki yengwenya wa vona laha misaveni leyiwani wa vona sometimes swi lava vanhu mi ringetanyana swin'wanyana ku ku tumbeta swin'wana swi lava ku tumbeta swo karhi guys i don't wanna lie wa twa loko teka video leya gaga xivulavula tolo no this guy nga ku i teka mhaka leyi easy wo twa nga ku la hi le kaya hi nga ku swilo swi easy ya ngwenya ni ku byela timhaka two weeks ago ku kidnapiwe a businessman a kaya a Giyani a businessman hi va le munhu la nga khoma ti-millions mi to ka mi nga swi voni ka mahungu loko ni za ni teka video ni ku va ka hina mi ta kidnapiwa ringetani ku tumbeta swo tumbeta hi ku munhu un'wana na un'wana leswinene wa swi lava nga kona u nga swi laviki leswinene ku komba vanhu ku na yini a wu na yini swi ku yini swi ku yini vavanuna va n'wina va holi mali ya ku ringana mina swi ku yini swi ku yini mi ta ti hoxa nkingheni mi ta ti hoxa nkingheni i don't wanna lie munhu wa ku fana wa gagaxa u fanekele i nga ha ri kona i don't wanna lie loko wo va wo va i kha i tshama vo thembisa vo deep slot vo alexander u ta i nga ha ri kona wena hinkwanyana lava ku dlaya straight va ku ta munhu a fika ku duvula ku duvula ku duvulela ku i xavisa swifaki and hi na ti-customer hi ku xavisa swifaki laha a kasi.